एखन जे सत्र अछि ओहि सत्रक नाम थिक मैथिली साहित्यक समकालीन परिदृश्य आ एकरा जाहि गीतसँ रूपायित कयल गेल अछि ओ थिक मार्कण्डेय प्रवासीक चर्चित गीत हम भेटब तिलकोर जकाँ चतरल साहित्यक टाट पर। एहि सत्र मे जे प्रतिभागी लोकनि छथि ओहि मे सर्वश्री रामभरोस कापेर भ्रमर सर, हुनका सँ आग्रह जे कृपया ओ मंच पर आबथि। डॉक्टर रमानंद झा रमन सर कृपया मंच पर आबैत आग्रह डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू जी कृपया मंच पर आबी रमेश रंजन जी आ युवा कवि लेखक बाल मुकुंद जी कृपया मंच पर आबी बाल मुकुंद जी हमसब सत्र शुरू करै छी एकटा सामान्य सन परिचय हालांकि एहि सत्रक जते प्रतिभागी लोकनि छथि तिनकर परिचयक आवश्यकता नहि अछि तथापि मैथिलीक समकालीन आलोचना परिदृश्यमे एकटा खड़गर नाम बहुत भारी नाम आओर सम्माननीय नाम डॉक्टर रमानन्द झा रमण छथि जे एतऽ उपस्थित छथि ई लालगञ्ज मधुबनी जिलाक बिहार भारतसँ छथि एकर अतिरिक्त हमरा बीचमे मैथिलीक कथाकार मैथिलीक कवि शायर निबन्ध आलोचना सबमे अपन उपस्थितिके भकरार बनाकऽ रखऽवला आदरणीय डॉक्टर राम भरोस का भ्रमर जी छथि भ्रमर सरके परिचितिमे लोक साहित्य सेहो अछि जाहिपर हुनकर महत्वपूर्ण काज सब छनि एकर अतिरिक्त मैथिली कविता मैथिली नाटक मैथिली उपन्यास सङ्गे रङ्गकर्मके अभिनय आ लेखन दुनूमे सिद्धहस्त सिनेकर्मी रमेश रंजन जी एतऽ छथि प्रवाहसँ कमल मोहन चुन्नू जी डॉक्टर कमल मोहन चुन्नू जी परजुआरि रामनगर मधुबनी जिलासँ छथि सम्प्रति सहरसा कॉलेजमे प्रोफेसर छथि मैथिलीके आ मैथिलीके नाट्य आलोचनामे एकटा महत्वपूर्ण नाम छथि यद्यपि एम्हर हिनकर परिचिति नाटककार आ रङ्गकर्मीसँ इतर गजल लेखनके लए कऽ से चर्चामे रहलनि अछि गीत सङ्गीतसँ हिनकर बेसी रुचि छनि बेसी एहिमे सम्बद्ध छथि आ कथा सेहो लिखै छथि आ गीत सेहो लिखै छथि बालमुकुन्द एकटा नव प्रतिभा जे पिछला पाँच सात सालमे अपन उपस्थितिके मजबूत कयलनि हेँ साहित्यमे ई समस्तीपुरके उदयनाचार्य जी के गाम करियन से संबद्ध छथि पटना में रह के कॉम्पिटिशन के तैयारी कऽ रहल छथि संगे कविता लेखन में हिनकर बेस रुचि छनि अपने सबके स्वागत करैत सर हम समकालीन परिदृश्य पर बात करऽ चाहै छी जे मैथिली के समकालीन परिदृश्य एखन की अछि

अगर हम शुरूसँ लए कऽ अद्यावैध उपन्यासक गप करी तऽ एखन हमसभ मात्र तीन सएके लगभग पहुँचलहुँ हेँ सम्भव छै जे तीन सए एक तीन सए तीन एना भेल होय लेकिन तीन सए तक पहुँचलहुँ अछि जखन कि नाटक हमरा सबके ज्योतिरीश्वरके समयसँ जोड़ैत जोड़ैत एतऽ तक अबै छी तऽ तखन केवल प्रकाशनके बात करै छी जे प्रकाशित रचनाके तऽ हमसब बहुत जादा नहि बढ़लहुँ हँ ओहि तुलनामे कविता जे विद्यापतिसँ लऽ कऽ आगू अबै छी तऽ ततऽ कने एकटा से लगैए जे सब विधाके चपने छै प्रकाशनों में और लेखनों में और फेसबुक सोशल साइट्स के अयला के बाद से लगै छै कि जे अ, खाली कविते कविते देखा रहलै है ई एकटा स्थिति छै प्रकाशन में की छै जे पहिने अपना सबके एक साल में दसटा किताब पाँचटा किताब अबैत रहए एहि शताब्दी में से ओ पचास से सौ भेल और एहि दशक तक अबैत अबैत हमसब तीन सौ तक आबि गेलहुँ अछि जे एक साल में तीन सौ किताब तीन सए दस किताब या दू सए निनानबे किताब मतलब तीन सएके आँकड़ा हमसभ छुबै छी दुनू पारक मिला कऽ प्रकाशनमे एखन ओ पार आगू अछि बेसी छपि रहल छै एतौ उत्साही सब छपा रहला है सालमे जतऽ ओतऽ दू सए पचासके आसपास अबै छै तऽ एतऽ तीस चालीस दस एना कए कऽ छै स्थिति छै गीत संगीत के जे क्षेत्र छै ताहि मे से कहि सकै छी जे लेखनो मे आओर ओकर प्रदर्शनो मे से हमसब संस्कृति प्रेमी छी मनोरंजन प्रेमी छी तऽ ओकर पक्ष कने से आर महत्व बेसी छै आ ओ कने खुलि कऽ सोझाँ मे आबि रहलैया स्थिति इएह सब छै मोटा मोटी उपन्यास के नाटक के एहिमे आलोचनावला जे सर पक्ष छै से काल्हि तक तऽ नीक लागैत रहै एहि दृष्टिकोणसँ जे अहाँ लग किताब कम छलए सालमे दस टा बीस टा पचास टा किताब अबैत रहए आ आलोचक कमो छलए तऽ चलैत छलए आइ स्थिति ई अछि जे किताबक संख्या ज्यादा अछि आ ओहि तुलनामे हमसभ आलोचक बेसी संख्यामे नहि देख पाबि रहल छी

तऽ किताब तऽ छपैत रहतै किताब अबैत रहतै लेकिन आलोचक जे एकटा होइ छलखिन हेँ समीक्षक जे होइ छलखिन हेँ जे ओ कहै छलखिन हेँ जे ई पढ़ल जाए एकरा एते ई एहिमे ई पक्ष छै ई आगू बढ़लैए मैथिली साहित्यके एहि विधाके आगू बढ़ेलकैए तऽ से नहि भऽ पाबि रहलैए तेहनमे जे पहिनेसँ जे मान्य आलोचक लोकनि छथि तिनकापर दबाव ज्यादा छनि आओर ओ से खराब स्थिति जकाँ लागि रहल छै एतहिसँ हम अपन बात शुरू करऽ चाहै छी समकालीन परिदृश्यमे आलोचनाके स्थिति

केना ओकर प्रसार हम बेसी से बेसी कहिए लोक के कहि सकिए जे ई किताब के बदला में ई किताब कीनू ई बढ़िया छै अहाँ के श्रम और व्यय दुनू सार्थक हैत ई सब चीज के ध्यान में रखैत वर्तमान जे संकट छै आलोचना के तकरा अहाँ केना देखै छियै डॉक्टर रमानंद झा रमन पहिले सबसँ पहिने हम धन्यवाद हम आयोजकके दिअ चाहबनि एहन विलक्षण आयोजन कयलनि अछि एतऽ जे एहि अजुका एखनुका विषय अछि समकालीन हमर से अजीत जी समकालीनसँ की तात्पर्य जे कहै छै तकरा ओ स्पष्ट नहि केलनि ओ दस वर्ष पाँच वर्ष समयके समकालीन कि मूल्यसँ समकालीन कि व्यक्तिसँ समकालीन केकर समकालीन कि हमर अहाँके समकालीन ई जे अपन व्याख्यान केलनि ताहिसँ ई लगै छै जे हिनकर जे समकालीन दस पाँच वर्ष छै बीस वर्ष तकरे ई समकालीन मानै छथि वस्तुतः समकालीनक इहो एकटा परिभाषा भऽ सकै छै हिनकर जे आलोचना सन्दर्भमे कहलनि अछि आलोचना केना लिखै लिखेतै व्यक्ति लिखतै ओ व्यक्ति एखन मेहनति करतै तखन आलोचना लिखेतै से कोइ मेहनति करै लए तैयार नहि छै

आओर एकटा महत्वपूर्ण छै जे जे हमर साहित्यकार लोकनि छथि तिनकर अपना अपन आलोचना से पचै नहि छनि आओर जखन पचै नहि छनि हुनका तखन जे किछु कहबै जे ई एहिमे अहाँके ई नीक अछि ई बेजाय अछि ई भेल तऽ ओकरा ओसभ व्यक्तिगत लऽ लै छथिन जे ई हमर दुश्मन भऽ गेला मानि लिअ आइ हम किछु अजीत आजाद सङ्गे लिखैत जे हिनकर कवितामे से ई गड़बड़ छलनि हेँ हम आइ ई कहबै जे हिनकर जे पेन ड्राइव पेन ड्राइवमे पृथ्वी छनि से हिनकर से शब्दक अभाव छनि जे सम्भवतः शब्द सम्पदाके अभाव छनि तकर ई द्योतक छी तऽ हिनका नहि नीक लगतनि ई गप एकटा उदाहरण देलहुँ हम ई तऽ तहिना जे लेखक छथि हुनकामे से क्षमताके सहनशीलताके बहुत अभाव भऽ गेलै एतऽ अहाँ सर ई कहऽ चाहै छियै जे पाठक अथवा लेखकके डरसँ आलोचना के मार्ग अवरुद्ध छै से कहऽ चाहै छियै एतहि आलोचक लोकनि डरायल छथि आओर जहन आलोचक डरायल छथि तऽ तखन तऽ ओ आलोचक छथि किया नहि, हुनका नहि, केना ओहि- कहल ओहि- जाय ओहि- आलोचक? ओहिमे छै ई देखियौ लोकके जे लेखनके जे होइ छै किछु प्रेरणा होइ छै जे कोन कारण अहाँ लेखन करै छी यदि अहाँ लेखन केलहुँ आइ हम कहली ई गप काल्हि हमरा अहाँ लाठी लऽ कऽ ताकऽ लागब तऽ एहन लेखन हम किया करब हम तऽ ई स्थिति छै एहि दुआरे लोक जे पहिनेसँ लिख रहल छथि हुनका तऽ कतेक लाठी बजरलनि तकर एक दूटा माइक और दिया हँ, क- कते लाठी बजरलनि हुनकर पीठ तऽ सिया भऽ गेल छनि हुनका नहि पड़ै छनि लेकिन आइ जे कोइ नव लोक आबऽ चाहत आलोचना दिसमे ओकरा अहाँ तखने घुरपेट देबै ओ नहि कर किया करत काजो ई समस्या छै एहिमे ई तऽ समस्या छै सर एकर निदान केना देखै छियै अहाँ बालमुकुंद जी ई समस्या ई कहै छथि एकर निदान की छै आलोचनामे भयसँ आलोचना नहि कयल जाय एखन ई संकेत आबि रहल है हेलो

आओर हमरा नहि लगै छै जे लोकके डरसँ साहित्यकारके डरसँ या समाजके डरसँ ओ अपन बात करैके रस्ता बदलि लेतै आओर से हमरा यथोचित सेहो नहि बुझना जाइए आलोचनामे जहाँ तक नव लोकके नहि अएबाक प्रश्न अछि तऽ एहिमे एकटा ई प्रश्न जरूर छै जे कम पठनीयता आ ई हमरा कहैत मने कनि लाजो होइए कि हमहूँ ओहि पीढ़ीसँ अबै छी लेकिन ई कम पठनीयता छै आओर ओहि एकटा ई कारण छै जाहिसँ आलोचनामे लोक कम आबि रहल छै दोसर एकटा कारण छै जे एकटा दृष्टिबोध ओहि तरहक दृष्टिबोधके जे छै से विकासके लेल बहुत पाठ जरूरी छै ओहो कतहु ने कतहु ओहि पहिलुका पॉइंटसँ जुड़ल बात छै आ ओ अहाँके तखने हैत जखन कि अहाँके समाजके नीक रीडिंग रहत साहित्यके नीक रीडिंग रहत आ सङ्ग सङ्ग एकटा अहाँके कैमरा अहीं दिसन अछि कैमरा जे लाइव भऽ रहल है अहीं सब एकटा देखियौ संग संग अहाँके एकटा वैचारिक क्लैरिटी रहत तँ कतौ ने कतौ हम दुहू पारक जे एकटा नव पीढ़ी छै देखना जाइ छै जे हम कोनो समाजके या कोनो घटनाके या कोनो साहित्यके जखन हम रीड करै छियै तँ हम एकटा सम्यक दृष्टिसँ एकटा विचार नहि बना पबै छियै जे कि कारण अगर हम आलोचनामे अबितो छियै तँ ओ आलोचना कम होइ छै एकटा पाठकीय प्रतिक्रिया बेसी भऽ जाइ छै भारतीय आलोचक डॉक्टर राम नामवर सिंह ओ कहै छथिन जे हर पीढ़ी लग अपन आलोचक हेबाक चाही हर पीढ़ी लग हर पीढ़ी लग के मतलब ई भेल जे रमानंद झा रमन सर्कसँ नवका पीढ़ी बहुत अपेक्षा नहि राखय बनस्पत अहाँके पीढ़ीके आलोचक अहाँ लग हुए उदाहरणके लेल मानि लिअ जे हम अपेक्षा रमानन्द सरसँ नहि करबै अपन कविताके लेल हम हिनकापर अपेक्षा करबै कमसँ कम हिनकर नजरि हमरापर जरूर जाय सरके चलि जाय तऽ नीक बात अहाँ सबके पीढ़ी यानी नवतुरिया पीढ़ी लग आलोचना आलोचक नहि छै आओर ओकरा आलोचनाके सबसँ बेसी जरूरत छै आओर रमन जी या चुनू जी या भ्रमर सरके जे दबाव छनि पहिनेसँ ओहि दबाब हुनका आओर दोसर लिखता कि अहाँ पर लिखता एहन मे अहाँ के पीढ़ी के एकटा प्रतिनिधि के रूप में पूछे छी कि नहि लगैया जे विलम्ब भऽ गेलैया आलोचक हमरा सब लग अपन हेबाक चाही चले और ओ से दूर दूर तक नहि देखाइए हमहूँ सब हिनके सब पर आश्रित छी कहि सकैत छियै जे किछु विलम्ब भेलैए लेकिन पूर्णतः एकरो नहि कहल जा सकै छै हमरा लगैए जे एकटा ई बाट बनि रहल छै अहाँ जखन नामवर सिंहके देखियौन तऽ नामवर सिंह कवितासँ अबै छथिन साहित्यमे या मोहन भारद्वाज मैथिलीके प्रमुख आलोचक छथिन तऽ ओ कविताके सङ्गे अबै छथिन आ बादमे ओ आलोचनामे सक्रिय होइ छथिन तऽ हमरा लगैए जे एकटा जखन तक पाठ नहि मौजूद रहतै एकटा लेखक लग या आलोचक लग तऽ ओ ओहि विधामे नहि जा सकै छै तऽ एहि लेल जे छै से हमरा लागि रहल यऽ जे एकटा ई बाट बनि रहल छै आ बहुत जल्दी मतलब हमरा लगैया जे एहि दिशामे किछु नाम सोझाँ आयत सङ्ग सङ्ग जखन तक अहाँ कहलियै जे हर पीढ़ीमे अपन आलोचक रहलै यऽ तऽ हमरा ई मतलब नीको लागि रहल यऽ जे हँ एना छै लेकिन सङ्ग सङ्ग एकटा संशयक स्थिति सेहो छै जे एखने अहाँ सूचना दैत रहियै जे सभसँ बेसी कविता लिखल जाइ छै हम मैथिलीके जखन आलोचना संसार दिस तकै छियै आ मैथिलीके जे नीक कविता सभके देखै छियै या नीक कविता संग्रह सभके देखै छियै ताहि पर आलोचनाके कोनो बहुत महत्वपूर्ण काज जकरा कि बहुत रेखांकित कयल जाय जेनाकि हिन्दीमे नामवर सिंहके लगमे छै या रामविलास शर्मा लगमे छै तेना हमरा लग मोहन भारद्वाज छथि लेकिन मोहन भारद्वाजके ऐतिहासिकताके पाठ छनि समाजके पाठ छनि कथाके पाठ छनि ओ कवितापर ओहि तरहसँ बात नहि करै छथिन तऽ एहि तरहसँ हमरा लागि रहल अइ जे कविताके सेहो आलोचना ओना नहि होइत रहलैए एकटा मिसरीडिङ्ग सेहो होइत रहलैए जेनाकि अजीत आजादके कविता संग्रहके बात करी तऽ हुनके कविताके पाठ छै जे हुनकर कविता संग्रहके भूमिकामे कविता किछु आओर छै ओकर लेखक किछु आओर कहि रहल छै जेकि एकटा एहि समयमे समकालीन परिदृश्यमे मैथिलीके एकटा नीक आलोचकमे गानल जाइ छथि तऽ ई जे मिसरीडिंग छै तऽ ई ओहो पीढ़ीमे छै तऽ हमरा लागि रहल यऽ जे नवका पीढ़ी सेहो जल्दी अपन आलोचक ताकि लेत जी आ, रमेश भाई अहाँ से समग्र रूपसँ मैथिलीमे विभिन्न विधा सभमे सक्रिय रहलियैए लेकिन सभ विधा मिलाके जखन एकटा खास विधापर अगर हमसभ ध्यान दै छियै तऽ ओ नाटक अबै छै आ अहाँ रङ्ग अभिनयमे सेहो निर्देशनमे सेहो लेखनमे सेहो फिल्म सभके पटकथा कथा निर् सेहो यानि कुल मिलाके रङ्गकर्मीय दृष्टिसँ अहाँ अपन अन्य विधाके तुलनामे हमरा सभक बीचमे आम जनताके बीचमे एकटा ई पक्षके सङ्गे अबै छियै हमरा सभ लग धूर्त समागम अछि बारह सए पचाससँ तेरह सए पचासके बीचके ओ लिखल छियै ओकरा हमसभ ओतयसँ आ- आरम्भ मानै छियै आओर आइ हम दू हजार तेइसमे छियै एत- लगभग हमसभ सा- आठ सए साल पार कए गेलियै आओर हमरा सभ लग आठ सए नाटक प्रकाशित नहि यए आओर जखन कि अन्य विधाके देखै छियै तऽ आठ सालमे आठ सए कविता संग्रह अनुमानतः एकरा डाटा नहि मानल जाय अनुमानतः से अछि ई नाटकसँ शुरू होयवला मैथिली साहित्य ई जनैत जे ई समूह कर्म छियै ई एकल कर्म नहि छियै

ई संकटके कोना देखै छियै धन्यवाद समकालीन परिदृश्यमे नाटकके परिदृश्य जे खोजबाक अछि हमरा आब अहाँ कहिए देलहुँ जे हमरा ज्योतिरीश्वरोके नहि एखन लेबाक अछि नहि मल्लकालीन नाटक एहिठाम लेबाक अछि नहि हमसभ थोड़े आधुनिक कालमे अबै छी तऽ जीवना जीवन झासँ लऽ कऽ सुधांशु शेखर चौधरीसँ लऽ कऽ पण्डित गोविन्द झासँ लऽ कऽ हुनको सभके नहि लाबऽके अछि तहन तऽ हमर गुरुवर एहिठाम छथिए महेन्द्र मलंगिया महेन्द्र मलंगिया एंड महेन्द्र मलंगिया मैथिली नाटक अखन ओहिठाम जाकऽ एकटा बहसके रूपमे एकटा केन्द्रके रूपमे स्थिति भऽ सकै छै ओहिसँ भिन्न होइ लेकिन ओहीठाम जा कऽ अड़कल छै वा यथार्थ बात बुझी तऽ मैथिलीके जे पाठक छथि वा मैथिलीके नाटकके लोक छथि हुनका मस्तिष्कमे कतहु ने कतहु ई कौमा जकाँ आबि कऽ कौमामे चलि गेल छै जे ओहिके बाद जे छै ई पूर्णतः फुल स्टॉप तऽ नहि मानी ओकरा पूर्ण विराम तऽ नहि मानी लेकिन कौमा जकाँ आबि गेल छै जे महेंद्र मलंगिया लग जाकऽ कौमा तऽ नहि लागि गेलै किया तऽ कतहु जे बहसके प्रारम्भ होइ छै तऽ ओहीठाम जाकऽ बहसके अन्त भऽ जाइ छै लगभग इएह जतेक उद्धरण सब अबै छै से लगभग ओहीठाम जाकऽ केन्द्रमे आबि जाइ छै अर्थात ओहिके बादके की स्थिति छै अवस्था छै ताहिके अध्ययन विवेचन ओहि रूपमे नहि भेलैए हमरा बुझाइए जे ओहिपर गम्भीरतापूर्वक से रङ्गकर्म क्षेत्रके लोक वा साहित्यके हम साहित्यके बात एहि दुआरे हम कहऽ चाहै छी जे जखन नाटकपर हमसभ बात करै छियै तऽ अहाँ तऽ कहलहुँ जे ई समूह कर्म छै नाटकके हमरा बुझाइए से दुनू रूपमे हमरा सभके अतीतमे हमरा सभके जे नाटक अइ ओकरा सभके जँ विवेचन हमसभ करै छी वा अतीत दिस जाइ छी तऽ हमरा सभके दू रूपमे देखऽ पड़त दू रूपमे ई जे एकटा नाटकके समकालीन प्रदर्शन के एकटा पार्ट लेबऽ पड़त लेकिन पाठके हमसभ से अस्वीकार नहि कऽ सकै छियै विशुद्ध रूपसँ साहित्यके एकटा विधा छै जे पाठके रूपमे जीवित छै लेकिन एतऽ एतऽ एतऽ खाली हमरा एकटा एकटा ई खाली चुन्नूजीसँ स्पष्टीकरण चाही छलए या तोहर बातके समर्थन करथिन जे महेन्द्र मलंगिया लग आबिके से एकटा कोमा एकटा हलन्त लागि गेलैए से बात मोटा मोटी कहऽ चाहै छथिन अहाँ एहिसँ कते पहिले हम एक मिनटमे बिजनेसके गप कऽ लै छी उपमान पत्रिका बाहरमे भेटैए हमरा पारमे साल भरिमे से साहित्यिक स्वीकृति शुद्ध साहित्यिक पत्रिका छै खूब चर्चित छै अहाँ सब ओहिठाम जाकऽ से बैसाहि सकै छी विज्ञापनक बाद फेर से अहाँ सभक स्वागत अछि। हँ देखल जाउ ओ नाटकके जे गप छै तऽ हम अ, से बहुत अ, दायित्वपूर्वक कहै छी जे मलंगिया सरसँ बहुत आगूके नाटक भऽ रहल छै बहुत आगूके नाटक भऽ रहल छै ई दिक्कत कतऽ छै आलोचकके जे ठहराव छै से विधाके ठहराव नहि होइ छै आलोचक यदि ओतहि ठहरि गेल छै तऽ नाटक ओतहि ठहरल नहि छै मोन पारै छी अहाँके स्वर्गीय कुमार गगनके देसिल बहिना देखल जाय अहाँ तुलना करियौ मलंगिया सरके नाटकसँ विषयपर घू घू देखल जाय मनोज मनोजके आरो बहुत रास नाटक सब भागलपुर दंगा पर रक्त देखल जाय अरविंद अक्कू के हम अपन नाम तऽ नहि कहै छी ओ उचित नहि छै तऽ एतऽ ओ आलोचक ठहरि गेल छथिन ओ जे नाम्बरजीवला गप्प कहै छियै से एतेक प्रासङ्गिक छै जे हमरा सभके अपना सम आब देखियौ आलोचनापर जे अ, जे गप्प होइ छलए ताहिमे हम एकरासँ कोरिलेट करै छी आ, हमरा एहि पारक समझ कने कम अइ तैँ हम ओहि पारसँ बेसी गप्प कहै छी ओहिठाम आब व्यवस्थित आलोचना भऽ रहल छै ई नाटक के आलोचना के किताब तऽ छुत छै नाटक के आलोचना एखन कत, मैथिली कथा के आलोचना अहाँ पढ़बै केना पढ़ल जाय केना बुनल जाय आ की छै लीजेंडरी मैथिली कथा के मैथिली उपन्यास पर कमलानन्द झा विभूति के मैथिली कविता पर शानदार काज वियोगी भाई कऽ रहल छथि श्रीनिवास सरके मैथिली आलोचना पर काज छनि व्यवस्थित आलोचना भऽ रहल छै ओहिठाम दोसर सुन्दरता कहै छी रचनाकार सब आलोचना कऽ रहल छै तऽ पेशेवर आलोचक आ रचनाकार आलोचकमे अहाँ आलेख दुनूके पढ़ियौ जमीन आसमानके अन्तर भेटत नाटकोमे ई बात आब शुरू भेलैए पहिले नाटकोके आलोचना भारद्वाजे जी लिखथिन आब से नहि छै आब नाटकपर किशोरो केशव लिखै छथिन आब नाटकपर मलंगियो सर लिखै छथिन नाटकपर रमेश भाई सेहो लिखै छथिन तऽ ई जे स्थिति बदललैए एहिसँ नाटकक सिनेरियो आब देखियौ जे नाटकमे प्रयोग एतौ खूब होइ छै कथा मंचन हमरा एहिठाम आब खूब भऽ रहल छै कविता मंचन भऽ रहल छै आ कथाके रूपान्तरण नहि कथा मंचन भऽ रहल छै तऽ ई बात सब जे देख रहल छियै से अ, ई नीक पक्ष छै आब समय बीचमे कनि गड़बड़ायल छलैए आ ओ जे नाटकक आलोचना हम बराबर एकटा घटना कहै छियै पाथेय आ भफाइत चाहक जिनगीके बीचमे पाथेय भेलै पहिले अड़सठिमे आ भफाइत चाहक जिनगी भेलै बहत्तरिमे तैयो नाटकसँ इतर समझदारी राखयवला आलोचक लोकनि से एक कालखण्ड यूनिटी ट्रायो पैटर्नके नाटकमे पहिल कहि देलखिन सुधांशकर चौधरीके आब ओकर पड़ताल भऽ रहल छै आब बात गुणनाथ झाके पाथेय तक जा रहल छै जखन कि भफाय चाहक जिनगीसँ पहिले पाथेय मधुयामिनी सातम चरित्र तीन टा नाटक भऽ चुकल रहनि गुणनाथ बाबूके तऽ ई सब जरब भेलैए आब से चीज सब ई चीज सिनेरियो सब बदलि रहल छै नाटकके आलोचकके जमे जिम्मेदारी बढ़लैए जे एक मलंगिया जी से आगू जे काज भेलैए तकरा देखल जाय। नाटक में आलोचना के अभाव सर एतऽ बात एलैए अ, चुन्नू जी कहै छथिन एतऽ हम अहाँसँ बात शुरू करऽ चाहै छी जे

समय के हँ कहियौ ने कहियौ ने नहि नहि हमरा लेल नहि समय अच्छा, कहियौ कहियौ ने अहाँ सिर्फ आलोचना पर आबि गेलहुँ समकालीन अखन चर्चा करब तऽ आओरो बात चर्चा हँ हँ करबाक छै अछि। छै आओर जहाँ तक नाटकके बात छै अ, दुनू गोटे खास कऽ अ, रमेश जी कहलखिन जे मलंगिया सर लग आबि कऽ रुकि जाइ छै समालोचना कोमा लागि जाइ छै ओ कहलखिन नहि ओहिसँ आगाँ सेहो बढ़लैए नीक नीक नाटकसभ एलैए देखियौ इहो दृष्टिकोण भऽ सकैए आब लेकिन हम मानै छी जे एलै नेपालीय सन्दर्भ एहिठाम दूटा बात हम कहऽ चाहै छी स्पष्ट रूपसँ सब नेपाल आ भारत दिस पढ़ाइ लिखाइके बात छै एक दोसरके नाटक पर हमर कएटा नाटक अहाँ पढ़ने हेबै चाहे कमल मोहन चुन्नू जी पढ़ने छथि एहिठाम उपस्थित करैत करीब दू दर्जनसँ ऊपर हमर नाटक लिखल अछि प्रदर्शन होइ छै लगातार लेकिन केओ गोटे समीक्षा नहि कऽ सकै छै समालोचना नहि कऽ सकै छै ओकरा एहि दुआरे जे देखने ही नहि छी नहि पढ़ने ही नहि छी तऽ हमर तात्पर्य एहिठाम सभसँ भारी बात की अछि सभसँ संकट छै पढ़ाइके पाठके नहि छै जखन कि पत्र पत्रिकामे छपियो रहल छै हमरा कनिक छोट छिन बात कहऽ चाहै छी तकरा बाद हम स्पष्ट करब नाटकके आगाँ हुनकर बातके कतहु ने कतहु समर्थन हैत ओहि दिस एम्हरो बात हेतै हम कहब आ चेतना समितिके रङ्ग उत्सव सएह ने रहै चेतना रङ्ग उत्सव दू साल पहिने प्रायः दू तीन साल पहिने भेल रहै ओहिमे जनकपुरसँ एकटा हमर नाटक गेल रहै सूली पर इजोत पहिल बेर ओहि मंचपर गेलै चेतनाके मंचपर ओकर समीक्षा हमर देखल अछि मानस मानेश्वर मनुज आब नहि छथि हुनके लिखल समीक्षा जकर हम प्राप्त कयने छी बहुत जे हुनका भेलनि हुनकर पदाधिकारियो सब टेलीफोन्सके माध्यमसँ काफी हमरा प्रशंसा कयलनि जे एहनो नाटक नेपालमे लिखल जाइए तऽ ओ तऽ आगाँ तऽ छै लेकिन पढ़बै कहाँ आब देखबे नहि करै छी ओहि चीजके वस्तु नहि जी। देखलियै तऽ हमर कथन अछि जे छै अहूठाम लिखल गेल यए नाटक सब रमेशे जी लिखलनि हेँ बहुत नीक आब आश्चर्य अपना बात नहि कहलखिन हेँ केना नहि बुझियौ जिनकर नाटक नहि भेलै हम कएटा देखने छियनि नीक नाटक छनि तऽ एकटा सीमामे बान्हि कऽ कोनो नाटककारके वा नाटकके राखब उचित नहि ओकर प्रवाह छै ओहिठाम सवाल छै दृष्टिके जे एखन समालोचनके बात भऽ रहल छै ओकर दृष्टि पहुँचै छै कि नहि पहुँचै ओहिठाम ओहि नाटकके बारेमे चर्चा होइ छै कि नहि होइ छै एहिठाम सामान्यतः ओम्हरका दर्शकके भाव छै ओहिठाम तऽ ओना तऽ जाइ छै लेकिन ओम्हरो जे जाइ छै तऽ महेन्द्रेजीके नाटक जाइ छनि सबसँ विचित्र बात छै हुनका अतिरिक्तके नाटक इन्डियामे प्रदर्शन नहि होइए तऽ ताहि दुआरे एकठाम ओहिठाम जाकऽ ठमकबके स्थिति आबि रहल छै मुदा ओहिठाम नीक स्वयं लिखै छथि आओरो कएटा नव प्रतिभा सब छै जे नीकसँ नीक नाटक लिख रहलैए ओकरा मंचनके व्यवस्था छै कि उपयोगिताके बात छै तेँ नाटक एहिमे नीक एक- नीक लिखाइ एकटा छै प्रश्न और एहिमे जोड़ै छी जरूर, सर जरूर। अ, कनि अहाँसँ जानऽ चाहै छी जे जेना अ, ओ संवादहीनता कहियौ या एहि पार ओहि पारमे जे कने जे दूरी छै पत्र पत्रिकाके आओर किताबके आदान प्रदानके ताहि सबके ध्यानमे राखिके मैथिली साहित्यक समकालीन परिदृश्य नेपालके सन्दर्भमे केना छै अहाँके नजरिमे हमरा सबके जनतब दी जे एतऽ कथाके स्थिति कविताके स्थिति गीत गजलके स्थिति प्रकाशनके स्थिति नाटकके स्थिति की छै एकरा संक्षेपमे कनि कहल जाय। दूटा बात एहिमे आयल बहुत सुन्दर इएह हम प्रस्तुतिके अवश्य अपेक्षा रखै छलहुँ हँ एकटा बात जे कहली जे पत्र पत्रिकाके अभाव छै बॉर्डरके एम्हर ओम्हरके अभाव छै तऽ ई एकटा मानसिकता छै ओ मात्रे यदि हमसभ चाहै छी भारतीय प्रकाशन हमरा ओहिठाम चलू हम देखायब बहुत रास प्रकाशन अबै छै विभिन्न माध्यमसँ उम्हरोके चाहतै तऽ जा सकै छलै मुदा नहि इच्छा रखै छै तैँ एम्हरका प्रकाशन जाइ नहि छै समकालीनताके चर्चा करबै तऽ आब एहिठाम मानि लिअ जे अपना हमसभ एहिठामक चर्चा करब जे सन्दर्भ छै एहिठाम अहूठाम प्रकाशन काफी भऽ रहल छै प्रशस्त प्रकाशन भेलैए ई कोरोना कालसँ कनि डिस्टर्ब भेलैए लोकके प्रकाशन लेकिन एहिसँ पूर्व हमरा लगैए जे हमही टा आलेख नव प्रकाशनपर आयल रहै हमर करीब करीब दू सए अढ़ाइ सए करीब एक दू वर्ष तीन वर्षके भीतर ओ विभिन्न क्षेत्रमे पूरा आयल रहै ओ विभिन्न अवसर पर तऽ जाहिठाम एहि स्तर पर प्रकाशन होइ छै आ सभसँ विचित्र बात ई छै जे एहिठाम प्रकाशक के अभाव छै कोनो संस्थागत प्रकाशन एहिठाम नहि छै जे सरकारी प्रकाशन छै ओ मुश्किल से कहियौ एकटा आधटा कोनो कारण सँ छापि दैत हेतै लेकिन प्रकाशक के अभाव के होबय के कारणे कोनो आन माध्यम कतौ नहि छै कोनो संस्थागत एकटा हमरा सभक ओहिठाम मैथिली विकास कोश अछि हुनका बीच बीचमे करै छलखिन आ ओहो एखन शायद बन्द छै किछु दिनसँ तऽ किछु ओहो एकटा दूटा सालमे कोनो बहुत बेसी प्रकाशन नहि कऽ सकै छथिन एकटा सीमा होइ छै बुझलियै? तऽ तकर अभाव छै तऽ तखन प्रकाशन होइ छै अपना स्तर पर आ ओकर सभसँ बेसी प्रकाशन जे अहाँ कहलहुँ जे कविता कथो नहि कथा संग्रह एहिठाम बहुत कम छै प्रकाशित बहुत कम कविता बेसी प्रकाशन हैत आ समालोचनाके तऽ के बाते नहि छै तऽ प्रकाशनके बेसी देखबै जे अहाँके कथा कविता कतहु किछु उपन्यास बहुत कम उपन्यास छै तऽ एहि ढङ्गके प्रकाशन तऽ एहिठाम होइ छै कारण से अहाँके ओहिठाम किछु प्रकाशन होबऽके एकटा मूल कारण की छै एखने बात भेलै जे कमसँ कम साहित्य अकादमी हम स्पष्ट कऽ देबऽ चाहै छी साहित्य अकादमी जे प्रकाशनपर पुरस्कृत करै छै विभिन्न विधाके ओ एकटा बहुत पैघ आधार छै जे प्रकाशन करी जे हमसभ ओहि लाइनमे ठाढ़ भऽ जाइ ई स्पष्ट बात छै एहिमे दू मत नहि छै हमरा ओहिठाम एहिठामके कोनो प्रक्रिया नहि छै जाहि हमरा नीक साहित्य लिखब हमर नीक कथा लिखब उपन्यास लिखब तखन हमरा ओहिपर पुरस्कृत कयल जायत ओकर कोनो चैनल बनतै से नहि छै एहिठाम अच्छा अहाँ ई लोक साहित्य पर अहाँके काज अछि रमेशो भाइके काज छनि लोक साहित्यके स्थिति समकालीन दृश्य की देखाइए अखन एहिठाम सबसँ बेसी आवश्यक छै वास्तवमे लोक साहित्यके आगाँ लेबाक ई सत्य बात छै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमे हमहूँ रही तऽ लोक साहित्यपर बेसी जोर देने रहियनि इहो गेला हिनको लोक साहित्यपर बेसी जोर छनि तऽ मैक्स हमसभ चाहै छी जे कथा कविता तऽ ओहुना लिखब हमसभ प्राप्त कऽ रहल छी लेकिन जे वस्तु नुकायल अछि हमर सम्पदासभ जे एहिठामके सांस्कृतिक सम्पदा जे छै मिथिलाञ्चल क्षेत्रके जे विभिन्न अहाँके छिड़ियाएल छै तकरा जँ हमसब एकठाम आनिकऽ ओ बाहरके लबी तऽ ओ बेसी काजके हेतै तेँ ओहि दिस हमसब प्रयास कऽ रहल छी एखनो हमसब जल्दिए एहि क्षेत्रमे हमसब बात कऽ रहल छी बहुत रास बातो भेलै आओर नाट्य क्षेत्रके सङ्ग सङ्ग ओहिमे हेतै रमेश भाइ तोरासँ जानऽ चाहै छिअ जे कविता जे छै मैथिली कविता

आब एकटा जगह पर पहुँचलैए यद्यपि ओहूमे बहुत तरहक धारा छै यात्री जीके धारा निकलै छनि सुमन जीके धारा निकलै छनि आओर कएटा उपधारा सब छै तऽ लेकिन जे प्रगतिशील जे कविता छै या समकालीन मैथिली कविता कए के जे चिन्हित कविता छै ओ मैथिली कविता भारत नेपाल एखन नहि कहै छी मैथिली कविता से भारतके जे विभिन्न भाषा छै आओर नेपालके जे विभिन्न भाषा छै ताहिमे कतऽ धाह दै छै कतऽ थाप मारै छै एहिके बात करक नहि सामान्य रूपे हम देखिए तऽ नेपाल मैथिली कविताके जे अखन प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व जे कवि सब कविता कऽ रहल छथि वा कविता जे प्रतिनिधिमूलक छै मैथिलीके ओ कविता एहि एहि परिवेशमे भारत नेपालके परिवेशमे ओ अन्य भाषाके तुलनामे बड्ड कमजोर छै से नहि कहि सकै छी बड्ड कमजोर छै हम शब्द जे कहलहुँ हँ प्रयोग केलहुँ हँ वैश्विक हिसाबसँ जे समस्या आन विधामे छै वएह वएह छै समस्या कवितोमे हम काल्हि जे कवि सम्मेलन भेलै तऽ हम कवि अजीत आजादके कविता सुनलहुँ जे एकटा कथ्य बुनै छै एकटा आङ्गनसँ दूटा पटीदारके आङ्गनसँ कथ्य बुनै छै आ ओहि बिम्बके माध्यमसँ एकटा बिम्ब जखन वैश्विक बिम्ब लै छै तऽ संसार भरिके कॉन्फ्लिक्ट जे छै अपन संसारके शक्ति राष्ट्र जससँ लऽ कऽ संसार भरिके जे अहाँके जे विभिन्न गुट उपगुटमे जे विभाजित छै ओकर ओहि सारा कॉन्फ्लिक्टके ओहिठाम आनि कऽ से ओहि कवितामे धएल छै ओहि कवितामे छै ओ बिम्बके स्थापना ताहि तरहे होइ छै हम ई बात ओ कवितोमे ओ नाटकोमे ओ ओ समस्या छै ओ कथोमे समस्या छै हमरा सबके संरचना कथ्य आ ओ ओ जे संरचना छै वएह शैल्पीके हिसाबसँ ओ ओहि तरहक चीज से बड्ड कम यऽ इनल गिनल चीज अहाँ अहाँसँ बातचीत होइत रहैया रमेश जी तऽ अहाँ कहै छियै जे नेपालके जे नेपाली कविता छै ओहिमे जे कन्फ्लिक्ट सब हम हमर कहक उद्देश्य यऽ जे एतऽ जनयुद्ध भेलैए एतऽ संघर्ष भेलैए कवितामे ओकर झलक छै या फिलिस्तीनके कवितामे या आर्मेनियाके कवितामे ओतुका जे जे या अफगानी कवितामे जे ओतुका जे स्थानीय संघर्ष सब छै जीवन युद्ध छै से सब प्रभावित करै छै आओर कविता के मजबूत करै छै हमरा कहऽ के मतलब मैथिली चूँकि ई सब नहि देखलकै या एहन नहि, तरह के नहि, हम- तत्ता अहाँ संकेत करै छी कि एकदम एकदम नहि हम एहि जी। सबसँ म- सहमत अपने से नहि भऽ पबै छी जे मैथिली नहि देखलकै जी। हँ। मैथिली तऽ लगातार त्रासदी के देख रहल छै ओ जनयुद्ध जे एहिठाम भेलैए नेपालमे तकर प्रभाव तऽ मिथिलो क्षेत्र भोगल भेलैए। के प्रभाव अखन जे कोरोनाके जे त्रासद छै ओ भारत आ नेपाल दुनू देश देखलकैए अखन जे अहाँके धर्मके नामपर जातिके नामपर जे अहाँके विभिन्न तरहक कॉन्फ्लिक्ट सब यऽ अहाँके देशमे जाहि तरहे एकटा विचार एकटा राजनीतिके हम अपनो देशके बात कहि रहल छी नेपालोमे जाहि तरहक राजनीतिके स्थापना करऽके लेल जे प्रक्रिया सब छै

से ततय संकेत कऽ रहल हँ अहाँ सहमत होइ छियै देखियौ ओहिमे छुटबाके कारणो होइ छै जी कारण छै जे हमरा लोकनि हमरा लोकनि कवि समा कवि लोकनि से विभिन्न वादसँ ग्रसित रहै छथि हुनकर चिन्तन धारा छनि से विभिन्न जे दार्शनिक दृष्टि प्रवाह कहि सकै ताहिमे हुनकर ओसभ अभिशप्त रहै छथि ओहिसँ अभिसिञ्चित रहै छथि तखन होइ छै कि जे हुनका जे रुचै छनि तकरे ओ पकड़ै छथि आ हुनका जे नहि रुचै छनि तकरा ओ छोड़ि दै छथिन से सभ तरहक वाद प्रतिवादमे भऽ सकै छै ई से तऽ सर भोजनोमे होइ छै ने जे अहाँके जे चीज नीक लागत सएह खेबै जे चीज नहि नीक लागत आब ओहिमे अहाँ घरवारी जे अहाँके देने छथि तकरा ताहिके तकर बादो ओकरा छोड़बै ने सर ई तऽ स्व- ई तऽ एतेक स्वतंत्रता देबै ने आलोचकके नहि नहि स्वतंत्रता देबै ने सएह ने कहल पहिने कहने छलहुँ ने से जखने कहऽ लगबै हँ तखन ओ अहाँके खेहारा लागत ओ जी ई एहन गप अहाँ किया कहलियै जेना एकटा बालमुकुंद जी वाद जरूरी छै कि वादके जे बात करै छथिन साहित्यमे वाद नहि हेबाक चाही कि नहि, एक- एक या- पहिने- हँ, हँ, एक ओतऽ अबै पहिने छी। कहिन कऽ हम जेना टटका उदाहरण दै छी एकटा हम केना लेखक सब खिहारै छथिन कनिको हुनकर अम, अन- अनुकूल गप नहि भेलनि किछु दिन पहिने एगोटा लिखलखिन जे हमर पोथीके से द्वितीय संस्करण भेलनि फेसबुक पर ओहिपर एक गोटा लिखलखिन जे हँ ई छी भाय ओकर बाद लेखक प्रतिक्रिया देलखिन कि लिखलनि बड़ बढ़िआँ लेकिन जूताके चानी चानीके जूतासँ मारब भेलै ई फेसबुकपर लिखलखिन ओ लेखक ओ प्रतिष्ठित लेखक छै देखियौ कतेक बेसी अहाँसँ अहाँ अपन कनिको आलोचना सहन नहि होइए

ओ रचनाके कोनो विधा होइ कविता या कि आलोचना बिना बादके कयल गेल कोनो साहित्य हमरा नहि लगैए ओ कोनो साहित्यो होइ छै साहित्यके लेल बाद ओतबे जरूरी छै जेनाकि हमरा लोकनि एखन जी रहल छी आ साँस लऽ रहल छी ठीक छै हँ अहाँ कनी काल लेल जेना एखन एतऽ कूलर आदि बन्द कऽ देल जाय तऽ साँस लेबाक कोशिश करबै गर्मीमे ओ बहुत करबै तऽ अहाँ कऽ सकै छियै लेकिन बाद ओतबिये जरूरी छै जी, की जरूरी छै छै। एहिमे एकरा हम कनि फरछाबऽ चाहब हँ हँ जे डायलेक्टिक्सके जे बात छै ओ जा तक लेखकके चाहे आलोचकके नहि बुझल रहतै डायलेक्टिक्स नहि बुझल रहतै ता तक ओ ई चीजके बुझिए नहि सकै छै जे रचनाके हमर की उद्देश्य यए हम किए रचना कऽ रहल छिए आओर जे रचना कऽ रहल छिए ओहिमे हमरा जे कहऽके यऽ हमरा की स्थापित करबाके छै ता तक अहाँ कोना रचना करबै फेर तऽ भऽ गेलै जे रचना होइ छलै ओकर पै- नुकसानो छै ओकर नुकसानो छै मानि लिअ सपोज अहाँ यात्री जी के चश्मा लगेने छियै वाद आधारित तऽ ओहि ओहि चश्मा के संगे अहाँके अपने पुरखा सुमन जी अमर जी मधुप जी ई सब झुझुन छुछुन बुझेता एह एकर एहि एहि छुछुन नहि बुझाइत हुनका हम ओतबी गौरव गरिमा के संगे स्वीकार करियै एहिके लेल टूल्स नहि बदलऽ पड़तै की अ, रचनाके देखबै हुनकर विचारके देखबै रचना जे छै से जतऽ हुनकर विचार हुनकामे छै तऽ हमरा ओहि विचारसँ असहमति भऽ सकै छै लेकिन एहिके मतलब ई नहि छै जे हम हुनका रचनाके खारिज कऽ दियै ई दोसर चीज भेलै लेकिन हम हुनका पढ़बनि हम ई नहि कहै छी जे नहि पढ़ल जयबाक चाही सुमन जीके या ओहि धाराके जे भी लोक छथिन लेकिन हमरा कतहु ने कतहु लगैए जे एकटा भाँगट छै हुनकर रचनाशीलताके जे उद्देश्य छै ओहिमे हुनका भाँगट छनि नवतुरिया सब कवितामे कोन स्थितिमे देखै छी नव नव नया लोक अहाँके पीढ़ी नया लोक जे कवितामे छथि हुनकोमे सिर्फ नया लोकके एना नहि कहबाक चाही हमरा लगैए जे पूरा मैथिली कविताके जे स्वर छै ओहिमे कतहु ने कतहु वएह समस्या छै जे नवतुरियामे छै वएह एखन मैथिलीमे हम जा लोकके जखन समकाल कहै छी तऽ पाँच गो छओ गो पीढ़ी एक्टिव छी ई पाँचो छओ गो पीढ़ीमे ई समस्या देखल जा सकै छै एकर मतलब चुन्नू जी समस्या जड़ेमे छै आओर नया नया तक ओकर निदान नहि भेलै तेँ एकटा ओझरी छै आओर ई से कवितोमे छै आओर प्रायः अन्यो विधामे छै ओतऽ संकेत कऽ रहला है यानी समस्या पाँच पीढ़ी पहिलेसँ छै जकरा ई नया पीढ़ी कहै छै एखनो छथि यानी ऊपरसँ समाधान नहि एलैए एकरा की ओहिना देखै छियै आ कि बुझैके फेरी छै अहीँके टर्मिनोलॉजीमे बुझऽके फेर छै समस्या तऽ ओ छै मुदा समाधानो से भेलैए देखियौ वाद तऽ चाही वाद से कोनो विधाके अध्ययन करऽ लेल से एकटा एक तरहक खास सुविधा प्रदान करै छै ओ वाद आब की अइ से अहाँ अपन जेना देखियौ जे स्थूल रूपसँ स्थूल रूपसँ से एखन हमरा श्याम दरिहरे आ हुनकर उपन्यास मोन पड़ैए तऽ श्याम दरिहरे हमरे जकाँ चानन टिक्कावला लोक आध्यात्मिक पसन्दके लोक लेकिन हुनकर उपन्यास अबै छनि हमर जनम किए भेलै हौ रामा नक्सलके भीतर जे नारीके शोषण छै अथवा बाती कोन जराउ उपन्यास अबै छनि जे महानगरमे पॉलिटिकल सिनेरियोमे जे नारीके शोषण छै एहिपर अबै छै अहाँ लोकके देख कऽ यदि ओकर वाद तय करै छियै तऽ ई दिक्कत छै यदि ओकर मैटरके देख कऽ अहाँ कोनो बात अहाँ कोनो वादके बात करै छी तऽ सिराउरके एखन उपन्यासकार एतऽ हेता कते नव बात कहि रहल छै कलश यात्रा सांस्कृतिक उद्घोष के बात केना कहि रहल छै मृत्यु लीला की कोइख प्रदीप बिहारी के उपन्यास देखियौ केना नव तरहे बात नव तरहे नहि नव बात कहि रहल छै सरोगेसी पर हमरा लगे जे पहिल बेर बात भेलैए कोइखमे कोरोना पीरियडके बादके जे मानवता आदि आदि पर मृत्यु लीलामे बात भेलैए अथवा अहाँ देखबै जे हँ मधुकान्त झाके एकटा उपन्यास छनि सत्ता ताण्डव पॉलिटिकल सब्जेक्ट पर एतेक बढ़िआँ उपन्यास छै राजनीतिक आ आर्थिक दुनूके मिला कऽ तऽ ई बात सब सच्चिदानन्द सचूके उपन्यास देखियौ सम्प्रदाय सम्प्रदायवाद फल्ला चला से सब अल्लाह राम अल्लाह राम लालटेनगंज तऽ ई जे सिनेरियो बनैया तऽ हमरा एखन एना लगैए ओ जे एकटा स्थूलवाद छलै जे कोन कोन भाषासँ एलै देखबै हिन्दीमे छायावाद छै मैथिलीमे छायावाद नहि छै तऽ एज इट इज जे ओकरा लेबै मैथिलीके सामग्रीके देखैत किरणजीके बात करैत मैथिल आँखि आ अशोक सरके टर्मके उपयोग करैत मैथिल आँखिके सङ्गे यदि कोनो वाद बनै छै तऽ मैथिलके मैथिलीके जे सामग्री छै अधिसंख्य सामग्रीके सङ्गे न्याय हेतै जी आ, हमरा सब लग से मोटा मोटी दू तीन मिनट आब सएह अछि आ, एहिमे हम ई पूछऽ चाहै छी जे आइ तेइस के बाद हमरा सबके साहित्य के लेखन के परिदृश्य के केहन अपेक्षा करी हमर कविता कोन स्तर पर जाए कथा कोन स्तर पर जाए उपन्यास केना हुए समग्र रूप से केहन तरह के एकटा गाइडलाइन एकटा रूट मैप एकटा रोड मैप केहन हेबाक चाही से अपेक्षा से एक एक मिनट में चाहै छी ताकि हमर जे वर्तमान स्थिति यऽ से कने आर से बढ़िया हुए ताहिके लेल अहाँसँ एकटा पॉइंट चाहै छी देखियौ ई बात भऽ गेल नवतुरियाके तऽ पहिल बात तऽ जे हमर जे रचनाकार सब छथि से कोन कोन जादू कऽ रहल छथि एकरा पढ़ऽ पड़तै अहाँ देखियौ रमेशके कविता देखियौ अथवा कथा मे प्रदीप बिहारी के कथा देखियौन अन्यान्य कथा अशोक सर के कथा देखियौन एहि बात के बुझि लेबऽ पड़तै जे ई लोकनि कोन ठाम तक आबि गेलखिन एहिसँ आग हम कए दिनसँ सो मने कए वर्षसँ सुनै छी मैथिलीमे विभाजनके कथा नहि छै अथवा भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहि छै बात आदि आदि आब जे स्थिति आबि रहल अइ ताहिमे हमर सामग्री हमर पाठ रचनाकार सब यदि पढ़ा जेता नवतुरिया यदि पढ़ि लेतै तखन सिनेरियो बदलतै बदलऽके तमाम संकेत तारानंद वियोगीके कहलका कविता अहाँ देखियौ भऽ सकै छै क्राफ्ट पर अहाँके से लागै जे किया कहि देलखिन लेकिन अहाँ कविताके बात देखियौ ओहिमे एकटा अन्ततः कविता अहाँके मोन पड़ैए री री ङ के बचबैत बचबैत ओ खा गेला पूरा अखबार वाद एहन हेतै वर्ण बचेबाक वर्ण बचेबाक चक्करमे खा गेला अखबार तऽ ई सब चीज एकटा जरब छै नवतुरिया पर कापेर सर से अहाँ की कहऽ चाहै छियै समकालीन परिदृश्यके आओर गुणवत्तापूर्ण बनबैके लेल भविष्यके लेल की कहऽ चाहै छियै लेखक सबके सेकेंड कहू ने अहाँ ई डेढ़ मिनट कहलहुँ समय ई डेढ़ मिनट तऽ वएह खा गेल आब सेकेंड हेतै आब कहियौ ने तऽ कहियौ। एहिठाम हमरा कनि आपत्ति अछि कहियौ ने अहाँ अहाँ संगे हमरा सब दिन आपत्ति रहल एहि परिवेशमे हम की कहलहुँ नेपालके सम्बन्धमे किछु बाजि सकलहुँ हमसब एहिठामके कथा साहित्य एक घंटा अहाँ टाइम केना मैनेज करबै एना नहि हेतै बन्धु एक ई घंटा गलत मे बात दिक्कत छै छै, जी। रहलै सवाल आब हम आब उपदेश तऽ नहि झाड़ि सकै छी एहिठाम जे अहाँ एना लिखू ओना लिखू लेकिन एकटा बात हम जरूर कहब नेपालक जे मैथिली साहित्यमे जे लिखल जाइए कविता सन्दर्भ ओ पहिनेसँ आग्रह भऽ कऽ केओ नहि लिखै छथि मनस्थितिमे जे वस्तु देखै छथिन आगाँमे सामनेमे से यथावत लिखै छथि आ ओ समालोचकके काज छै जे ओकरा कोन कित्तामे बाँटैत हो कित्तामे बाँटयके काज समालोचक छै एहिठामके लेखक अपन कित्ता नहि बँटै छथि स्वतन्त्र रूपसँ लिखै छथि जे कतहु चाहे कथा लिखैत छथि कविता लिखैत चाहे जे मोन होय उपन्यास लिखैत तऽ से एकटा एहिठामके वैशिष्ट्य छै जेना अखने बालमुकुन्द जी कहलनि हँ जे बिना वादके कोनो रचने नहि भऽ सकैए एहिके हम सर्वथा विरोधी छी कोनो जरूरी नहि छै वाद हमरा माथपर लाबि कऽ कथा लिखब सोमदेव जी लिखलनि कालध्वनि तऽ डॉक्टर धीरेन्द्र ओकरा सहजतावाद घोषणा केलखिन अहाँ सबके बुझल अछि जे तहलका मचल रहै तहिया की चीज सहजतावाद तऽ ओ निर्धारित केलखिन सोमदेव नहि कहने रहथिन शास्ताबादके हम कथा कविता लिखि रहल छी तऽ ताहि दुआरे ई मने सुनलहुँ हँ बहुत बातसभ तऽ एक सार्थ बात इएह छियै जे जे लिखी एहन लिखी जे लोकक बीचमे जाइ कविता जहाँ तक सवाल छै हमरा ओहिठाम नियमित कवि गोष्ठी होइए करै छथि एकटा एहिठाम आयोजक बहुत सक्रिय रूपमे एखन कहलखिन हँ जे वस्तु सब नहि अबै छै ओ समाज के बीच मे भेल जे वस्तु छै ओ वस्तु सँ मतलब अइ जे दुर्भावना होइ चाहे कुवृति प्रवृति होइ या किनको मने जे परिस्थिति छै सम्पूर्ण कविता अबै छै ओहिमे लिखल जाइ छै ओहिठाम जी तऽ ओकर संकलन नहि छै तैँ पढ़ऽ मे नहि अबै छै तऽ से संकलनके अभाव एहिठाम जरूर छै कविता होइ रमेश कथा होइ, रमे- उपन्यास रमेश सब अबै छै रमेश भाई कहै छथिन जे वाद आधारित नहि लिखल जयबाक चाही जे लेखकके अपन लिखैत रहबाक चाही से कहै छथिन सर अहाँके की अपन फाइनल नोट अछि नहि एकदम फाइनल हमर ई अइ तीन टा बात अइ हिनकर एकटा बात लेबनि जे कहलखिन हँ ओ गड़िहरके उपन्यासके केलखिन हँ जे ओहि नक्सल आन्दोलनके भीतर भीतरमे जे म- महिलाके शोषणके कथा छै हम पूरा पढ़ि नहि पायल छी हम विवेचन नहि कऽ सकब लेकिन हम ई कहै छी जे ओहिठाम दृष्टिकोण आ दार्शनिक मान्यताके जे बात उठल है जे नक्सल जे भेल छै तकरा महिलाके ओ आर्मी आ ओ सैन आ ओ पुलिस कतेकके बलात्कार आ कतेकके हत्या केने छै ओहि देखऽके लेल फेर दृष्टि फलक चाही ओहिके लेल जे अहाँके दार्शनिक आँखि चाही ओहि आँखिमे अहाँके ओहिके लेल ओ दर्शने देत अहाँके ओ विचारे देता हँ, मैथिल आँखि मुख्यतः एकदम जी। एक दोसर जी। चीज हम ई कहलहुँ हँ जे ई भाष्य हम पहिलहु कहने छलहुँ जखन मलंगिया सरके नाम लेलहुँ हँ तऽ हम ई कहऽ चाहै छलहुँ मलंगिया सर होथि वा कविताके कथाके बात करी नागार्जुन वा राजकमल होथि यात्री वा राजकमल होथि हम ई कहलहुँ हँ कि एकटा भाष्य निर्माण कयल जा रहल छै हम से कहऽ चाहलहुँ हँ ओ भाष्य ई निर्माण कयल जा रहल छै जे ओहिठाम जाकऽ स्टॉप आब किछु नहि ई भाष्य के अहाँ के ब्रेक करऽ पड़त अहाँ पढ़ऽ की पड़त, कहऽ चाहै छी? आगू के Final चीज note, के final note, आलोचना करऽ एक पड़त मिनट। और अखन के अखन के जे अहाँ के जे कॉन्फ्लिक्ट छै वो द्वंद्व छै आ वो द्वंद्व के जे कारण छै ओकरा ईमानदारी और प्रतिबद्धता पूर्ण ढंग से बूझऽ पड़त आ ओकरा प्रभावशाली ढंग से से अहाँ के साहित्य सृजन में जी पहुँचा पड़त। अ, की कहऽ चाहै छी बाल मुकुंद जी ईमानदारी पूर्वक करक चाही हमरा लगैए जे वैचारिकता आर बेसिए हेबाक चाही एखन जे रचनाशीलता छै या जे आलोचनामे छै हम बेर बेर कहि रहल छी एकटा शब्द डायलेक्टिक्स ओकर बहुत कम पाठ आलोचकमे छै लेखकमे छै मैथिली लेखकके एखन वैचारिक रूपसँ आओर सक्षम हेबाक चाही नहि तऽ कवि नरेन्द्र मोदी आ कवि अजीत आजाद कमीज रवेश रंजन आ तारानंद वियोगीमे कोनो फर्क नहि रहतै बहुत बढ़िया एहि बहुत फर्क बढ़िया के बहुत बुझनाइ बढ़िया आवश्यक बहुत छै। बढ़िया बहुत बढ़िया फाइनल में सर अहाँ की कहऽ चाहै छियै एहि हम कहऽ चाहै छी जे साहित्य जे भेल केवल विषय वस्तु नहि भेल ओहिटा माध्यम जे होइ छै ओकर जे भाषा होइ छै हमरा लोकनि भाषापर कोनो चर्चा नहि करै छी मतलब भाषा गौण भऽ गेल हम हमर विचार जे भेल हम अनुभव जे भेल से महत्वपूर्ण भेल लेकिन ओकर ओकर अभिव्यक्ति जे भाषाके माध्यमसँ भेल से कतेक प्रभावक अछि एहिपर हमरा लोकनि चर्चा नहि करै छी तऽ ई एखन बहुत सङ्कटग्रस्त छै एकर जे भाषा पक्ष छै से बहुत सङ्कटग्रस्त छै विशेष डॉक्टर यादव जी बैसल छथि ओहिपर चर विस्तारसँ गप करैत रहै छथि तऽ हमरा लोकनिके ओहूपर ध्यान देबाक चाही जे अनुभव भेल से कहि देल जाए जे कि कहलिए कोना कहलिए ओकर माध्यम कि छै ओहूपर से विचार हेबाक एकटा सत्र अछि आओर अ, स्त्री विमर्श पर सेहो स्वतंत्र एकटा सत्र अछि कथा विमर्श सेहो अछि। यानि ई तीन टा सत्र अलगसँ अछि तेँ एहिपर विशेष चर्चा नहि कऽ कऽ ओकर अन्य पक्षसभपर, अन्य विधासभपर चर्चा केलहुँ अछि। जे भूल-चूक, लेनी-देनी भेल हुअए, माफ कएल जाए। अहाँसभके प्रति बहुत-बहुत आभार, कृतज्ञता ज्ञापित करै छी। भ्रमरजी सर।

एकर बादक सत्र के लेल विकास जी आबि जाउ। समकालीन परिदृश्य पर एकटा सार्थक आ सुन्दर विमर्श देखलहुँ।